Mister Corona grazzi ħafna li lqajt l-istedina għal din l-intervista. Grazzi lilek Mark talli stedintni qalb dil-udjenza tant sabiħa, vera qed nieħu gost narakom. Ok, x'ismek propja inti? Jien jisimni Novel Corona Virus. U għalfejn Corona? Għax għandi kuruna mad-dawra tiegħi. Fejn il-kuruna għax mhux ma tidhirx. Le inti ma tistax tara. Biex taraha trid tuża lenti partikolari, lenti sofistikata speċjalizzata xi tgħidulha? Eh, mikroskopju. Eh, dak hu l-oroskopju. Le, le, mikroskopju. Iva, x'jiena twelidt taħt stilla tajba ħafna, imma ndunaw bija fil-31 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Dik id-data ma nista' qatt ninsiha għax kienet l-ewwel darba li rnexxieli nidħol ġo bniedem. Sabuni ġo suq tal-ħut fiċ-Ċina. Propjament il-bużnanniet u n-nanniet tiegħi jgħixu ġol-bhejjem biss. Imma jiena lili għamluni b'difett. B'dan id-difett ġietni tajba għax b'dan id-difett jiena nista' nidħol ġon-nies. Nista' ngħix ġon-nies u hekk sirt popolari. Id-dinja tapprezzak aktar hekk. Żgur, imma issa li dħalt ġon-nies, It-tobba qed joħduk ħafna bis-serjetà u issa dalwaqt isibu vaccine u jeqirduk. Isma' l-ieħor x'qailek, Isibu vaccine u jeqirdu lili kemm fadallhom. Taf li hemm il-kuġin tiegħi mill-familja Corona ilu li feġġ żmien twil u laqqas għadhom sabu xejn ħa jsibu għalija fadallhom. Ok, x'inhu x-xogħol tiegħek propja? Ix-xogħol tiegħi huwa li nidħol ġon-nies. Imma hemm għalfejn tidħol ġon-nies. Ej, kif irrid ngħix jiena? Jiena ngħix billi nidħol ġon-nies u ġol-bhejjem. Jien nidħol fiċ-ċellola tal-bhima u tal-bniedem. Jekk ma nidħolx, ma nistax ngħix. Ej, imma bir-rispett kollu, biex tgħix inti, ġieli toqtol in-nies! Issa jiena x'għidili nagħmel? Jiena, jiena rrid ngħix. Imbagħad jekk hemm min hu dgħajjef jew ma jaħsilx idejh ta' spiss, hemmhekk festa nagħmel! Ok, x'ħin tidħol ġo bniedem? X'taqt qatt tibda taħdem mill-ewwel? X'tagħmel? Hu le. Nħalli dawk il-ġimgħat hi sakemm insib posti. U allura jekk inti tkun ġo fija, ngħidu tkun ġo fija, kif ninduna li qiegħed ġo fija? Tinduna jkollok għax inqabdek is-soħla, inqabdek id-deni, nweġġagħlek griżmjek, naqtagħlek imnifsejk u fuq il-kataru, trid titkellem fuq il-kataru. Le, le, all right, all right, imma kif tlaħħaq magħhom kollha? Sempliċi, kif inkun hemmhekk ġoċ-ċellola nieħu r-riedni u nimmultiplika. Timmultiplika kif? Billi nuża l-proteini tiegħek stess. Jien nirriproduċi. Ok. U kif tidħol ġol-bniedem? Mill-qtar. Qtar? Flissjoni, għatis, dik li intom issibuha l-influwenza normali. U tippreferi tidħol ġox-xjuħ jew ġot-tfal? Jiena ma nagħmilx diskriminazzjoni u differenzi, xjuħ u tfal għalija xorta. Naturalment iħallu effetti differenti. Differenti kif? Għax fix-xjuħ u min għandu mard kroniku nħalli iżjed effett. Mister Corona, x'inhi l-aktar ħaġa li tbeżżgħek? Is-sapun. Is-sapun għalfejn? Min jaħsel idejh ta' spiss u juża ħafna deterġenti, ifottini, ma nkunx nista' nidħol ġo fih. Imma ma tibżax pereżempju mill-antibiotics? U sma l-ieħor ara x'għidlek mill-antibiotics, l-antibiotics għall-bakterja, jien virus, l-antibiotics xejn ma jagħmilli lili. Tippreferi s-sajf jew ix-xitwa? Ix-xitwa aħjar, għax in-nies jitgezzgħu aktar. Allura għalija tkun iktar faċli naqbeż minn bniedem għal ieħor u jiena rnexxieli naqbeż minn serp għal bniedem. Taħseb li ma tkunx iktar faċli għalija naqbeż minn bniedem għal bniedem? Ħajja faċli dik! Mister Corona, meta tħares madwarek u tara 'l kulħadd kontrik, kif tħossok? Insomma, ngħidlek il-verità, ħadt daqsxejn għalija, eh? Hemm l-Ebola! Hemm l-Ebola toqtol tant aktar nies minni! L-Ebola toqtol nofs in-nies li tidħol ġo fihom! Programm fuqha minn s'hekk għamiltu mela fuq ġejt tagħmel programm fuq l-Ebola għamel programm għax jien kulma noqtol tnejn minn kull mija. S'issa. Mister Corona grazzi ħafna. Grazzi lilek. Le le alright alright.